членов Президиума Чувашского национального конгресса сослуживого Хаклы Дмитрий Петрович, хаклы Сирин Мӑшӑр, хӑнасем, эпир Чӑваш наци конгрессӗнчен Зоя Прагина пӗлекетӗпӗр. Малтанах тӳрӗ калать пысӑк тав ҫамрӑк курава чӗннӗшӗн. Куравӑн ячӗ юрӑ чун-чӗре

студент Илья Николаевич Ульян ячӗллӗ Чӑваш патшалӑх университетӗнче вӗренчӳне, евӗнччине Германия Вӗтӗр ячӗллӗ Чӑваш наци лицейӗнче преподавательте чӑваш чӗлхи вӗрентетӗп, январьта курав уҫрӗ. Тӗлӗнсе каймалла, вӑл вӑхӑтрах ҫав тӑхӑр вуннӑмӗш ҫулсенче вӑл чӑваш ачисен валли чӗнче курӑмне, халӑх ӑс-хакӑлне тата юмах, мифла халапсем урлӑ ачасем валли кирлӗ хайлавсем Ҫив Тивердева. Каярахи тапхӑрта вара ҫав патшалӑх университечӗн музейӗн ӗҫченӗсене пысӑк ӗҫсемпе палӑрчӗ. Паянхи кун вара ун курав питӗ пуян. Пӑхӑр-ха, кунта тӗрлӗ енлӗ кураттар. Ытла халапсем, чӑваш халӑхӗнчен курӑмӗ, тутӑр куҫ тата тум, тӗр, эреш. Ҫав ӗҫсемпе эсӗ хӑвӑн пултарулӑхна пире паратӑр. Эпир сана мӑнаҫланатпӑр. Мӗншӗн тесен ҫав пек ҫынсем пуррипе чӑваш чӗлхи, тӑван ен культури тата пирӗн малалла ҫӗкленсе пырать. Нумаях пулмасть эпир тӳмен тӑрӑхӗнче пултӑмӑр. Ҫавӑнта та эпир хамӑр Чӑваш халӑхӗн пурнӑҫне, Шупашкар хули паллӑ ҫын ҫинчен каласа патӑмӑр. Ҫав тӑрӑхра та пирӗн кӑсӑкланаҫҫӗ. Пирӗн чӑн-чӑн чӑвашсем теҫҫӗ, эсир килсессӗн пирӗн уяв теҫ. Ҫав туслӑ ҫыхӑну, паллах, вӑл санран ывӑт. Тесен ҫак картинӑсен куравӗ те вырт-ха пулсан, улиттеллӗ градовок пулать те ҫаплах-ҫке. Ӑна пулсан халь пирӗн тарелка телевиденийӗсенче пирки курма пултараҫҫӗ. Эп мӗн сунасшӑн? Ҫакнашкал куравашан тата тӑвасчӗ. Пухса деньги сан кӗсере пулса тытӑр, сывлӑх пултӑр тата мӑшӑр сан пирки тыл ҫырӑр. Эпир Израиль ҫамрӑк интеллигент ҫемйине пулни эпир савӑнатпӑр. Хамӑр вӑт Николай Федорович президент ячӗпе тавҫа мар якалатпӑр. Малаҫемьесем ҫакнашкал ӗҫе ӑнса пыччӑр. Ну, ҫӳлти турӑ пулӑшса пытӑр. Тав. Сава пур.

Пулӑшса пырать. Енчен те ак ҫак хитре хӗрарӑм, тӗлӗнмелле пуян чунлӑ матрос хӗрарӑм ҫак калӑпсӑрӑн пурнӑҫне пулма пулать-ши, ҫак хура ӗҫ пулмасть тесе хӳтӗлетпӗр эпир. Конечно, пуль. Аха, мӗншӗн тесессӗн Ольӑпа эпир туслашса кайрӑмӑр та вӑл ӳркенмест. Вӑл ҫакӑн пек куравсенче тунӑ фотосене мана кашни ҫыннинчех пӗтӗмпех ярса парать.

Шурпин ҫинче эсир курни-илтни, этем чунне, ку тӗнчене туйни, шурпин ҫинче вӑрман та, улӑхсем, ҫут уйӑх, сар-хӗвел, ҫуртсем, тусем. Шурпин ҫинче пӗр вӑрттӑн сукмакпа, инҫетлӗхе утасчӗ кӑмӑлпа, татасчӗ пиҫсе ҫитнӗ ҫырлине, ҫиесчӗ тин ҫеҫ пухнӑ мӑйӑрне. Турат ҫинче хӗп-хӗрлӗ урмансем ачалӑха ас килтерӗҫ вӗсем. Пухасчӗ ытама шур чечексем, чуна пит ҫывӑх тинӗсри хумсем. Кӳл хӗрринче пӗр кимӗ тунсӑхлать, ҫыран-ҫӳлех ачашӑн йӑпшӑнать, сар уйӑх та халь тӳпере пӗччен, шыв ҫийӗн сапалать ахах перчен. Каҫпа кӗренленсе хӗвел анать. Ирех-пӗр вӗр-ҫӗн кунпа вӑл саламлать. Ҫанталӑкӑн мӗнпур сапӑрлӑхне сӑнлатӑр куллен кун шур пир ҫине. Ҫак пурнӑҫран хакли ҫуках, чӑнах, кашни самант ҫӗн тӗлпулу ахах пурнар-и? Пӗр-пӗрне килӗштерсе, ӳнерҫӗ ӗҫӗпе шеп киленсе, ӳнерҫӗ чунӗ кӗтлетпе тулли, ачапчалла янрать ачаш кулли.

Владимир Кокош пирӗн те кунта нумай сӑмахсем те калма пулать ӗнтӗ. Вӑл Машукпа чи пӗрремӗш чӑваш аниматор художник.
Пӗрремӗшех мар, кунта маларах пулнӑ. Костаков Владимир Федорович кунта пулнӑ. Унан ачисем ГТРКра кӑтартнӑ унӑн вӗсен ӗҫӗсене. Ну, вӗсем ӗнтӗ хӑй хальте ӗҫленӗ, ӗҫлемеҫҫӗ ӗнтӗ. Ну, пин лайк ӗнтӗ.

вунӑҫуллӑ картинӑсемпе ӳкнӗ. Пӗчӗк, пӗчӗк ӳкерчӗксенче упраса вот ҫемле пысӑк музей шайӗнчи картинӑсене тума, тума пултарать ҫын. Ятарласа образование пӗчек, художественное образование. Вот вӑйпа тами кӑтарса теме пулать. Пуринчен те аталанса чи малтан наци культурине Уҫса карташ тесе ҫав шухӑшпа икӗ чӗлле картинсене тума пултарать пирӗн юлташ, пирӗн геройне вӑл. Ну, чӑнлӑхах мана ҫак, ҫак сӑнар килӗшет ӗнтӗ. Ну, ӗнтӗ трагедиллӗ ӗнтӗ юн юхтарса пирӗн юлашки турхан лаша ҫинче. Вот ҫав мӑшӑрпа ку выставкӑн чи вӑйлӑ сӑнар ӗнтӗ. Ну, кунта ыттисем те питӗ вӑйлӑ. Питӗ хӑйне майлӑ чӗлхе тупнӑ, хӑйне майлӑ сӑнарсем тупать.

Пӳлӗме ҫак салаккине эпир ҫак тӗрӗсемпанчен тухса утса пыратпӑр. Ҫак иреххи тӗрӗсене тухатпӑр. Иреххи пирӗн чӑваш ӳнерҫине асилетпӗр та вӗсен вӗсен фотоӳкерчӗксем пурӑнта. То есть унта пирӗн пирӗн как раз Ирхи, авалхи мӗн пулни ӗнтӗ. Чаплӑ ӗҫсем, чаплӑ тӗрӗсем, чаплӑ культура вырӑнта пулса халь те ҫак культура чакмасть-и пуль? Ҫакӑн пек эсӗр пулнӑ пулсан, эсӗр пулсан, эсӗр ӗҫлесен, ыттисем те кунта ҫав шухӑшпа ӗҫлеҫҫӗ, пилӗк культура тытӑнӗҫ. Ҫавӑнпа эпӗ ҫак выставка уҫнипе сире саламлап.

Владимир Федорович, вам слово. Ну, вот э, пирӗн ҫирӗм ҫул хушши кино чӑваш чӑвашра ҫӗнӗрен кино серверсе пурӑнчӗ. Ҫамек питӗ пысӑк кинорынок пулса тӑчӗ, пӗтӗм чӑваш тӗн тиве саларчӗ.

Кайран пирӗн киносем тухсан судӑна ҫынна хӑйне кино аталанать. Пӗрре-пӗр Володь Владимир калаҫрӑмӑр та эпӗ эс мар кӑлармастӑн кино туса. Ӳкерне эс мӗн тунӑ. Варя кӑмӑла пуҫтарса ҫам пек Алексей Васильевич Ивановна кӑларчӗ. Ҫын пӗлмен тӗрӗн сирал? Ҫук.

Вӑл кашни ӳкерчӗке вӑл тӗлӗнмелле пуян сӑнарлӑ пулать. Темччен калаҫма пулать, кирек мӗне илсессӗн те вот унӑн ҫакӑнта мӗн пулса иртнин ӗҫ-пуҫӗ пирки калаҫма пулать питӗ нумай. Правильно? Унта явнах миф тӑрать е юмах тӑрать ҫак ӳкерчӗк хыҫӗнче. Ҫавӑнпа вӑл питӗ калӑплӑ, пысӑк сумлӑ япала теес килет. вӗҫлесен сӗнӗ нумай пире художниксем ялта пейзаж ӳкерӗҫ-ҫке хӑйсем. Пейзаж, пейзаж, пейзаж, ну портретсем ӳкерӗҫ-ҫке хитре пулсан. Анчах та вот ҫакӑн пек пуян, пархатарлӑ ӗҫе темшӗн пырса перӗн ячӗсем. Пӗлмест мӗншӗн пырса переймест. Те хӑраҫ кӑмӑл кӳрет. Анчах та вӑл калаҫу пархатарлӑ ӗҫ. Пуян унта. Вот хӑвна та ӳксме лайӑх унта. Пейзаж та лайӑх ӗнтӗ, мӗн те калмасть, ун илемлӗ, пӑха пырса ӑнатпӑр.

Ҫын вӑл кадра курать, художник пек курать, вӑл оператор, режиссер та кашни кадра художник пек курать. Унӑн вӑл илемлӗ пулмалла, вӑл плеваспа купаласа ухмалла мар кунта темскер тултарса. Суйласа илсе питӗ ҫавӑн пек илемлӗ кӑтартма пӗлмелле тата яваплӑ. Вот ҫав енчен вӑл питӗ ӑнӑҫлӑ маршрутпа, питӗ лайӑх. Но анимаци пирки калас пулсассӑн мӗн килӗшет Володьӑра мана, вӑл вырӑнтарӑма ӳсет. Пӗчӗк утӑмпа пулсассӑн вӑл янах аталанать, ӳсет. Пӑхан вӑл пӗлтӗр пӗр шайраччӗ, пӑхан кӑҫал вӑл тата нямӑш шая ҫитнӗ. Пӑхан ҫын ӳсет, вӑл ҫав савӑнтарать. Мӗншӗн тесессӗн пирӗн нумай чухне ҫакна пулать, эп хамӑра та сӑнатӑн та, ҫирӗм ҫул пуртан, ӗҫлен, анчах та ӳсместӗн. хутӑм тупасшӑн малалла. Хӑвӑн кунне пултарулӑхна аталантармастӑн. Вот ҫавӑнтен Володьӑран вӗренме, вӗренмелли питӗ нумай. Эп сана тепӗр хут саламлатӑп ҫак пек выставка ячӗпе. Вӑл, паллах, ман хамӑн чун савӑнать ҫак пек. Пӗтӗм чун юрлать вӗренме. Пӑхан, куран. Мӗншӗн тесен вот кашни ютӑ ӳкермессеренех ӳкерме пуҫлам. Иккӗмӗш утӑм ӗнтӗ пӗрремӗш утӑм вӑл сценарий, вӑл чи евӗр енӗнче сценарий ҫырасси. Кайран иккӗмӗш утӑм тӳрех художник ӗҫе тухать. Эскизсем тумалла, декорацисем тумалла, интерьерсем тумалла, кӗпесем, костюмсем тумалла, эскизсем тумалла манӑн. Вӗсем как тыт тупса тӑхӑнтартиччен малтан вӗсене хут ҫинче ӳкерсе хура мӗнлерех пулать вӑл сценарий, мӗнле тӑхӑнать, мӗнле умӗнтеренех пулать тӑхӑнса. Мӗн-и, интерьерӗсем мӗнлерех пулаҫ? Мӗншӗн эпӗр чӑваш пурнӑҫне, калӑпӑр, аллӑ тулӑш ҫулсенчи чӑваш пурнӑҫне питӗ илемлӗ кӑтартмастӑп сӑмахран. Ӗлӗкхи Уляй пулнӑ-и-ха тӗртме-тӗрӗсемпе, темскерсемпе? Вӑт вӑл ҫав художник ӗҫӗ ӗнтӗ. Вӑл пирӗн кинона татах ҫӗнӗ шая ҫитерме пулӑшаканни вӑл. Ҫавӑнпа та эп сана малашне кинора та, анимацире кӑна мар, кинора та ытларах ҫакӑн пек ӗҫлеме сунасшӑн, эс художник пулнӑ май.

Кунта сӑмах Владимир Петрович пирки. Ҫав чӑвашлӑх, кунта чӑвашлӑх пурӑнать. Пур ҫӗрте те чӑвашлӑх. Ман ҫам пек Петр Петрович Хусанкая ҫырнӑ сӑмах асӑнчӗ, что ли. Чӑваш ҫӗршывӗнче пурӑнатпӑр. Чӑваш чӗлхишӗн ҫапӑҫса, Ҫакӑнта мӗнле ҫапӑҫни, мӗнле тӑрӑшни, мӗнле хӑйӗн пултарулӑхне кӑтартас енӗн чӑвашлӑхшӗн асапланни курӑнать. Е художник, художник, режиссер тесе эпир ҫилтен пӑхса мар, ӑшши туйма та курма пӗлетпӗр. Эпир чиновник мар, эпир шухӑшлакан ҫынсем.

Ҫавӑнпа историе пӗр вӑйлӑ хӑватлӑ ҫынсем ӗнтӗ. Ҫак ҫамрӑксене те ҫамрӑк сунас килет ҫамрӑк Владимир Голошев пек вӑйлӑ хӑватлӑ пулма, хӑвӑра пур енчен те кӑтартма тивлӗ пулсан та ҫирӗп пулма. Ача тем те курчӗ, тем те турӗ. Тав сана.
Шутлан каласа парас килет ҫак чӑваш анимаци фильмӗсене тухмашкӑн

Ӗҫтешӗсем каларӗҫ ӗҫӗсем пирки. Эпӗ вара ҫапла, эпӗ художник мар, ҫавах та тепӗр енӗ ҫинчен, сан тепӗр паршатарлӑ ен ҫинчен каласшӑн. Кураторӗ вӑл ылтӑн алӑллӑ, рамисене те хӑех тунӑ вӑл. Ҫапла, Виҫа? Унсӑр пуҫне ик Ӗнтӗ вӑл темле пулсан та кӑҫал пирӗн амӑшӗпе ашшӗн ҫулталӑкӗ. Эсир пурте пӑхса тухрӑр-и ӗҫӗсене? Тимлӗ пӑхрӑр-и? Кунта вӗт-ха Володьӑн кӑна мар. Унсӑр пуҫне унӑн хӗрӗн Анна-ха вӗт, унтан ывӑлӗн Александр. Вӗсен ӗҫӗсем те пур. Вот Лерий картинӑсене курӑр-ха. Анна хӗрӗн вӑл. Акӑ, кӗпине те Анна ҫӗленӗ тех те тӗлӗнсех карӑм курнӑ-ха. Пӑха тӗрӗнчен пӗрте кая мар. Ҫавӑнпа Анна кунта ҫук вӑл та сӗрет. Вот Анна вӑл модельер. Пуласлӑхӗ унтан, ҫав тытӑмра пулать. Ывӑлӗ те ҫав енӗпех. Ҫавӑнпа сирӗн пек Ҫавӑн пек млекас пӗр-пӗрпе килӗштерсе пурӑнакан, пӗр-пӗрне ӑнланакан, пӗр-пӗрне пулӑшса пыракан ҫемьесем вӗсем, шел пулин те, сахалрах пуль пирӗн пурнӑҫра. Ну, эсӗр хӑвӑрӑнне тытса пытӑртарӑр-ши? Мӗншӗн тесен чӑвашсен ҫинче сирӗн пеккисем вӗсем питӗ кирлӗ. И тата мӗн каласшӑн те хам шухӑша вӗҫлесе пурӑнма пулать. Ахалех-ха. Аллӑ ҫул та пурӑнма пулать, тӑхӑр вунӑ ҫул та пурӑнма пулать, ҫӗртен те иртсе кайма пулать. Ҫавах та ҫавӑн чухлӗ Володя калӑршӑ ҫавӑн чухлӗ пурӑннӑ тенӗпе кӑна никам та ҫырлахмасть. Мӗншӗн тесен пурте куратпӑр, мӗншӗн тесен вӑл хӑй усӑллӑ пурӑнса ирттерет ҫав ӗҫе. Хӑй хыҫҫӑн вӑл мӗн тери пӗлтерӗшлӗ ӗҫсем хӑварать. Ҫак уйрӑмлӑхма мӗн килӗшет сан ӗҫӳсенче? Аваллӑхпа паянхи кун ҫыхӑнӑвӗ. Пурте тӑваймаҫҫӗ, пурнӑҫ шыраймаҫҫӗ ҫакна. Эс вара хӑп кӑна тумастӑн. Ольгӑна та ҫав ӗҫе кӗртсе янӑ, ывӑлна та, хӗрне те, ыттисене те, пире, юлташусене те ҫав ӗҫе кӗртсе янӑ. Мӗншӗн тесен эпир ахаль тумастпӑр вӗт-ха ҫакӑнта панах вӗт-ха. Санпа пӗрле яланах пуласчӗ, ӑнӑҫу сунатӑп, Ольӑна ыталатӑп. Тавра пуҫ.
Так, Владимир Петрович, если уж пошло красавица, Андрюшка, хочу с тобой представить еще одной девушке.

йӑмӑ пулса ытларах вӗсем калаҫ нумайрах пӗрле калаҫнӑ выставкӑсене ытларах пӗрле хутшӑннӑ. Владимир Петровичпа эпир районта ялсемпе пирӗн икӗ ҫухрӑм анчах мӗн каласшӑн вӑл творчествинче ытти художниксемпе пуласшӑн мар вӑл пулма урӑхла пулма вӑл питӗ йывӑр пурин пекке пулсан вара пурте ырӑ сӑмах калаҫҫӗ май

кӑварпа хутӑштарнӑ, хӑмӑрпа хутӑштарнӑ. Ҫак кунпа ҫынсемпе пулма ӑна кирлӗ урӑхла шухӑш. Вӑл пӗр енчен философ. Унпа виҫӗ минут калаҫсан темле вӑй илетӗп. Урӑхла шухӑшсем, легендӑсем, мифсем, юмахсем питӗ анлӑ. Ҫавӑн пекех Ольга пирки те калаҫрӑм. Вӗсем питӗ ҫыпӑҫуллӑ, ача пиччесене пӗр пек ҫилкӗнтереҫҫӗ. Ҫаксене пӑхсан кунта пирӗн енчи костюмсем, Пирӗн енчен пахчи-пахчи те, сад пахчисем те пирӗн. Ну, тӗлӗнсе каймалла. Вӑл ытти художниксем пек мар каларӗ пӗлсе. Ӑна ун пек курма йывӑр. Вӑл хӑйне йывӑр. Пирӗн полна ҫитменмӗшӗнче тӗнче Миролюбова. Кӑшт выртать пур ун мӗн пек. Вӑл ӑна, ман шутпа, питех пӗлмен те пуль. туслӑ та пулайман пуль ӑна ахальсем пек. Ну вӑл ун пек пӗрешкел пулать. Вӑл тоже миролюбов хӑйӗн мӗнне шырать, хӑйӗн почеркне. Вот ҫакна ҫакна куратӑп. Тата мӗн калаҫҫӗ? Эпир дурниксем юрать-ха, хамӑр шухӑша мӗнлетпӗр, хамӑр ӗҫсене кӑтартатпӑр. Анчах та унӑн чӑн-чӑн пахалӑхӗ, чӑн-чӑн пахалӑхӗ хӑвӑн ялти ҫынсене вӑрҫӑрах пулнӑ ҫынсене таврӑнайманнисем ҫинчен вӗсен фотографисене пуҫтарса вӗсем ҫинчен вӑл фильм тӑвать. Вӑл ят унпа ҫӗнтерӳҫӗ пулать. Вот вӑл чӑн ӑна кайнӑ ҫынсем ӑна сӑмах та ырӑ сӑмах та тупаймаҫҫӗ сан пирки. Ах, эс Владимир мар, тупӗт-ха тесе те калаймаҫҫӗ вӗсем. Тӑванӗсемне халь нумай ҫул иртсен ун пирки пире кӑларман. Ну, анчах та чӑн чӑн сӑваплӑ ӗҫ вӑл. Манӑн пуҫу та тухма мӗнле вӑл питӗ ҫам пек шутласа кӑларнӑ хӑйӗн тӑван халӑхӗн, тӑван енӗн тата чӑн-чӑн

Чӑнах та тӳленмелле ҫын кашни выставкӑна ҫитме тӑрӑшать. Пӗр выставка та сиктермен пултетӗп. Пурнӑҫра пур енчен те талантлӑ ҫын, пур енлӗ талантлӑ ҫын ҫырать, ӳкерет, фильмсем ӳкерет. Ку кашни Ен, наверное, пурте лайӑх аталанман сирте. Кирек шкулта ӗҫлеме ҫӑмӑл. Чи малтан тӑван ен тӗпне вӗрентме пуҫласан чӑнах та ним те ҫук. Истори авалхи, Греция авалхи Рим историне, мифологине вӗренетпӗр. Тӗрлӗ-тӗрлӗ картина пур. Тӗрлӗ фильмсем пур, мультфильмсем пур. Эпир вӗренме пуҫларӑмӑр. Мифологи вӗренетпӗр. Ним те пачах та ҫук тесе каламастпӑр. Ну, хӑш-пӗр чухне вӑрлатпӑр вырӑс художникӗсен ӗҫӗсене, хӑш-пӗр чухне ачасене хӑйсене ӳкерттерме тӑрӑшатпӑр, мӗнле те пулин ӳкерӗр тесе, мӗнле представлять Кайран ҫак мифологи картинисем тухсан малтан Одноклассникӗнче лартнӑччӗ Владимир Петрович. Унтан пӑхаттӑмӑрччӗ мӗнле ӳкермелле, мӗнле кӑтартмалла ачасене ҫитермелле, ачасен ҫумне ҫитермелле, астуса юлччӑр тесе. Кайран ҫак мультфильм, анимаци мультфильмӗсем тухса пире тата ҫывӑртарать. Тавтапуҫ. Ӑнӑҫу малалла та ӗҫлеме вӑй-хӑвал ҫитер. Пире пулӑшса пырӑр. Тавтапуҫ.
Киров пӑрсӑрата пуҫтарнӑ ятпа, каллех пуҫтарнӑ ятпа Эпӗ Зоя Илларионова Владимир Петровичпа Чӑваш патшалӑх университетӗнче пӗрле вӗреннӗ. Паян та куҫ умӗнчех. Тӑваттӑмӗш те пиллӗкмӗш курсра ун чухнех вӑл курав йӗркеленӗ университетра. Ун чухне пӗлӗнчӗ, ҫынсем ӳкерме те ӗлкӗреҫҫӗ, вӗренме те ӗлкӗреҫҫӗ, теҫҫӗ. тесе хам ӑшша шутланаҫҫӗ, тӗлӗннӗччӗ питӗ. Унтанпа ӗнтӗ нумай шыв-шур юхса иртрӗ. Владимир Петрович ҫулталӑкра пӗрре мар темиҫе хут курав йӗркелерӗ, пӗррехинче ҫакӑнта килес умӗн лартнӑ пӳрне хуплатса шутлама пуҫларӑм, Миҫе курав йӗркеленӗ-ши вӑл тесе хӑйӗнчен ыйтас терӗм, ҫавӑнпа пӑтрашӑнса карӑм. Тархасшӑ Володя, пӗлетӗн-и эсӗ, ку миҫе курав йӗркеленине? Маттур, мешӗнесен вӑл шутне те пӗлмест. Куравӗсем те ун тӗрлӗрен, пӗр енлӗ анчах мар, картина куравӗ те йӗркелет, кино куравӗ те йӗркелет, ҫавӑн пекех йывӑҫран эрешсем туса та курав йӗркелет. Татах тӗлӗнетӗп. Ӑҫтан вӑл хӑват тупать, майне тупать? Унӑн пултарулӑхӗ аталанса аталанса пырать. Пӑхатӑм та киленетӗн. Ҫак картинӑсене пӑхнӑҫемӗн илем тӗнчине кӗрсе ӳкетӗн, аваллӑха кӗрсе ӳкетӗн. Тавах сана ҫавӑн пек тума пултарнӑшӑн. Саламлатпӑр сана.

Ун пӗчӗкланма, варланма вӑхӑт те ҫук. Ӑмӑрткай вӑл, вӑл ялтан яланах ҫӳлте, эсӗ те яланах ҫак пек ҫӳлте пул.

хавхалантарма тӑрӑшатпӑр, ӗҫлеместпӗр. Атте та сана хунда ӗҫлешекенӗшпе малашне те ҫав пек хавхаланса ӗҫлемелле пултӑр. Хӑвӑн ӗмӗтсем санӑн нумай, вӗсем санӑн пурте пурнӑҫа кӗрсе пыччӗр. Тепӗр ӗҫсем япала пултӑр.